Sou, an hei si mer nach ëmmer am geheimen, an der geheimer Ënnergrondbasis vum Kreisauer Kreis, matzen a Berlin, dem Zentrum vum nazi-faschisteschen Däitschland. An da géing ech soen, fänken ech mol un eng Zigarett un, da man ech nach eng Monster op. An dat kënne mer hei lassleeën. Dann ass se nämlech fit. Mir sinn nach ëmmer Sonndeg. Et ass top Wieder dobaussen. Mir sëtzen an der kuerzer Box ze spillen, wat richteg agreabel ass, och wann ech normalerweis anescht och eng kuerz Boxen hätt. A mir sollen ons elo no deem Projekt, wéi heescht et scho méi? Project Whisper ëmkucken. Deen Tippche sollt en anscheinend hunn, deen Ex-Nazi do. Sin scho mol gespaant, hei gin och Konserven, erënnert mech e bëssen un DayZ esou, jhust dass se do keng sou cool Ënnergrondbasisen hun. Hei geet dann nirjens hin, wou geet hei hin? Do ass scho locked, jo locked, do hannen ass och locked, ma dann hu mer jo nëmmen nach éi Choix an da gi mer hei eropper. Schön die ganze Zeit nach den Hammer. Hast du en gesehen?

BJ joins the group hoping that together they can liberate the world from the Nazis. Sinn mol gespaant op een dat, ob mer dat hikréien. Dat wär relativ cool, mee et muss een awer och bedenken, dat ass jo e riesen Imperium dann anscheinend, wéi si et alleguer beschreiwen. A fir esou e riesen, esou eng riese Grupp zu Fall ze bréngen, brauch et scho wierklech dann net nëmmen e wéineg, he? Ech ka mer gutt virstellen, dass do d'Duer geet, nëmmen de Kapp vun der Schlaang ofzeschneiden. Do muss de wierklech Alles maachen. Mir kucken ons als éischt ëm éiere mer mat hinnen. Max Room?
Kucke mer do. Wou verstoppt hien dat dann?
Kucke mer hei.
Ah do ass nemme dat an anere sengem Zëmmer. Yes we can back them up cool Hamburger jeden Tag täglich gesund Gesundheits ma déi soen jo mol dass en dass en dass en Hamburger all Dag zimmlech gesond wier anscheinend kucke mer mol weider nach an de Räim.

Currently they are touring Europe to promote their latest Das blaue U-Boot Album. Also ech géif do mol mengen, dat hunn ech nämlech och scho gesinn, et huet een eng ganz Playlist wou am Fong lauter berüümt englesch Lidder wéi zum Beispill elo The Yellow Submarine oder ah wéi heescht dat Lidd scho méi? Dat mat dem, da is e Haus in New Orleans, dat heescht dann, da ist ein Haus in Neu-Berlin. An dat ass awer relativ cool gemaach, gell, dass se déi all gesangen gelooss hunn. Oh, soll ech wierklech de ganze Schäiss do liesen, gell? Ech mengen, oh, America surrenders, Washington speaking to the American people in the failing.

Sech awer och zimlech eidel aus. Ah do mar eng Crowbar, nee? Ah do mar do hu mer eng fonnt. Zalot e Velo, neue Skino, wat hu mer hei nach esou? Tools, ah so eng riesen Ënnergrondbasis erriicht. Krasse Schäiss. So eng Toilette. Spullen mer mol eng Kéier. Den hat awer vergiess seng Wurscht do erof ze leien. Wat hu mer dann heibann? Ah, Deeler vun engem Panzerhond. Ok, Messeren, gutt. Ech mengen hei analyséieren se den Däitschen hir Technik e bëssen, hunn ech d'Gefill. Wat hu mer dann nach esou hei?

Ech mengen dat heiten ass e klengt Minigame. Gesäit mol ellen dono aus, gell? Dat gesäit ganz ellen no engem Minigame wéi ge... Wéi gäil ass dat hei da gemaach? Wéi bëis! Et ah, ass dann nice, gell? Da, da, da gëtt sech wierklech, da ass awer een alles, wann een alles kuckt, wierklech. Ech mengen, et ass och wierklech esou eng Oflag vun engem, vun engem richtege Spill elo, gell? Sinn mer net sécher. Wat hu mer hei bannen? Gesondheet, e Koup Knachen. Gesäit op jidde Fall cool aus! Fresse! Hei war wat dobannen. Was denn hei? Hat dat nëmmen een Doudegen? Okay. An hei? Okay. Ech hoffe, dat ass net dat ganzt Spill, gell? Bist mir sicher lager gaangen, ne? Ah, natürlich auch alles Schema und Hakekreuzer. Natürlich können sie werden seit nicht scheißen. Ey, das sieht ja richtig fett aus, gell? Ah, nein, Hummer, jo, Eisen, gute Kollege, dann Führer. Das Bild war cool gemacht, gell? Kann ich so was eben. Ech weess net wéini datt ech virdrun d'Entwécklung vu Wolfenstein iwwerholl, dat war awer net Bethesda? Mee ech muss ganz éierlech soen, ech war e bëssen enttäuscht, well ech hunn éischter geduet, datt se géingen en neie Fallout maachen, dat hätt mer och villäicht eventuell besser gefall, ech weess net. Ech war wierklech, ech si wierklech e Fan vun de vun de vun de Fall vun der Fallout-Rei, ech hunn zwar déi éischt nach net gespillt, mee dofir ass den Dräier an den New Vegas waren richteg béis. Ech wëll déi aner och eng Kéier spillen, wann ech se iergendwou eng Kéier fir e bëllege Präis kréien. Oder iwwert der Grenz. Da hast du der muss du cool gemacht, geil. Die blaue Mauern, ey. Iwwer mat hire braunen Uniformen, ey. Oh, ich meine, für Minigames ist da immer Platz, ey. Da ist ein Burg, kann ich vielleicht machen, ey. Ah, do kritt ech Gesondheet bäi. Nee, déi kann ech ënnen zerschloen. Hei hu mer Waasser am Buedem leien. Ech hoffe mir fannen elo nach de richtege Wee raus. Haaptsaach mir lafen hei richteg am 3D ronderëm an si sinn alleguer esou schéin 2D gemaach. So. Hei war man net dran. Iwwer beschéiner Biller henken, kann en net. Oh fuck, dat is dann noch alles Dieren, ne? Ah, to is so nice. Okay, du gefällt mir. Assault Rifle. Ah lass. Ass et bei all Bild lo sou geheim? Ah nee, dat ass nëmme bei verschiddenen. Okay. Hei ass en Ritter. Oh, den heiten ass jo näischt. Ja, ja, Sonic schon halt hei. So. Sa cool gema su. Si mer gespannt wéi laang dat Ding hei dauert. Dat wäert jo lo keng 3 Folge goen. Am Fong geet jo nëmmen dorëms et erauser ze kommen, ne? Wann ech dat lo richteg verstanen hunn. Wann ee weess wat dat, wéi ee Spill dat heiten ass, ob dat eent vun hiren éischte Spiller sou ass, dann. Kënnt der mer dat roueg an d'Comments ënnendrënner schreiwen. Ech hun mer schon bësse geduet dass et e Minigame wier. Keng Ahnung. Ëm erëm iwwerall puer Hakenkräizer hänken. Do ass keen. Se treffe mech awer relativ gutt muss ech soen. Scheiss NPCen do. Wow, jo natierlech! Gëtt der jo ëmmer méi, gell? Dir domm Sei, gell? Ech fann zwar leider keng zousätzlech Munitioun fir mäin MG hei. Fann ech e bësse schued. So, hei geet och soss nirgends méi weider, dann...

Putain. Das ist wirklich hart all dir, gell? Oh, da geht immer mit zum Labyrinth, gell? Und nach vier Schüsse geht noch zu viel umzubringen. So. Ah, hei kommen um den Eck, okay, dat immer hei mod se ja lussen. Ah, natierlech. Ah, hei ist anscheinend der Lift. So, ehren wir einfach heute durch, dann gehen wir mal ein bisschen weiter gucken. Ich meine, die irgendwie mehr Gegner immer, nicht das Gefühl. Laf mei cool mat eise Lugere ronderem. Da da da. You don't tell me what to do. So, wat ma hei an drun? Ah, okay, da geht wirklich schon in die eine Richtung weiter. Ein bisschen Gesundheit, so. Tja, ja, mal cool, wenn wir gegen das äh, Heuspiel packen. Escape from Castle Wolfenstein, wann ech net ieren ass dat eent vun den éischte Spiller déi wou dovun erauskomm sinn. An och déi éischt Spiller mat sengem 3D, mat senger 3D Wierkung. Sou hei ass et awer e Lift. Mee wat hëlle mer et hei jo gepackt. Jo mir hunn et gepackt! Béise Schäiss! Béise Schäiss! Dat war emol richteg cool! Hu mer zwar bal eng ganz Folg domatter. Gemaach, mee awer war et awer flott. Elo kann ech et awer net méi maachen. Ass och vläicht besser esou. Huet mer awer gefall. Sou, wou waren déi zwee Stéck do? Ech muss hei hei mat hinne mol vläicht schwätze goen. Klaus Kreutz. Ah, klengen Aria do. Wou ass den aneren? Ah, dee sëtzt do a senger Kummer.

Royal Air Force down but not out, Regime crosses the Atlantic. Woufir steet hei elo Regime? Sinn nach d'Nazien? Wéi nennt mer dann hei wichteg Persounen, wou stierwe mussen? Im Escher Stern, et hien ass do ganz un der Spëtzt, mä wat ass da mam Führer selwer? Firwat muss deen net ëmbruet ginn? D'Toten, dat wäert d'Frau Engel sinn, eventuell, si mer net sécher.

This is where you get off.
Dat heescht, mir sinn awer elo a London. Alarm, Blazkowicz.
You make this count, all right?
Fuer nach e bësse méi hart fort. Ah, okay. Oh, hat hien ëmbruet lo, oder wat? Oh, wéi sauer.

Sou, lo halt déi Fresse, ech moderéieren dëse Let's Play, ok? Sou, mir si lo anscheinend a London an hirer gréisster, wéi soll ech dat soen, Forschungsfabrik, wou se alles hierstelle vu Rakéite fir op, fir an de Weltraum ze fléie bis zu Helikopteren, alles wat kann e bësse fléien an esou, mengen ech gehéiert do dozou. Mir si lo matzen ewéi fir dran, eise Kolleg huet sech geopfert fir eis an naja, mir kucke mol, dass mer dat heiten dann un d'Goe kréien. Hei mol vläicht nach e Lach duerchbrennen. Peter, dat do ass meng Maus, gell? D'Säch brënnt komplett, gell? Ech weess net, wat de Problem ass. Ah, schéisse kann ech awer lo net méi domatter. Wéi, ass d'Sou net grouss genuch? Ass elo ganzen Drot einfach verschwonn. Ok firwat net. Sou mir huelen d'Hand Gun. Ech hun awer kee Silencer dofir mengen ech. Dach ech hun nach e Silencer. Schéin. Da kommen se nach e bëssen hei uschneichen. Du dommt Drecksvéi do gell. Du deeglast Véi gell. Ech haassen déi Déieren. I hate them. So ma ech ging soen da beendege mer hei eis Folg bis den nächsten. Mer hat jo hei lo e bëssen méi Minigame dran an dann hale mer ons hei déi Fabrik fir déi nächst Folg. Da man mer eng Folg doriwwer oder e puer Folgen wéi och ëmmer et sech ergëtt. Da ging ech soen merci fir. No kucken, ech hoffen et gefält iech. Wann et iech weider gefält kënnt der jo Likes a Comments ginn, dat géing mech immens freeën fir e bësse Feedback ze kréien wouriwwer ech kéint nach e bësse méi zielen, wat iech géing interesséieren an esou. Da géing ech soen ciao a merci bis déi nächst Kéier.